L-istorja, kemm ma nħobbx l-istorja, u mbagħad jgħidu li l-istorja dejjem tirrepeti ruħha. Jekk tirrepeti ruħha xi żikkola noqogħdu nistudjawha nagħmlu. X'għamlulu li dragut fl-assedju kbir. Fejn naf x'għamlulu? Ħan saqsi il-missieri. Pa! Aw ibni.
All right, Willy.
Għalfej, M'għandix inkun all right. Pa, x'għamlu l dragu fl-istadju kbir? Sabajna fien, għabdu sikkina bħal di, u mbagħad ħarxlu rasu u sparaw ilu. Issa balla ta' kanu. Veru, hekk għamlulu. Kattiv kienu. Efe, meta tkun ilek tissaportih bniedem, da affarijiet li jiġru. Issa, mor kompli, għax aħna għandna x'namlu, u x'vera u li. All right.

Din bomba biex taqla lek l-interjuri minn ġom nieħrek. Ba, nara bxallew l-Malta. Eh, Larinġ.
L-ismit ta' l-ħura bħal zejtun, ħalaxa. Pembroke.
Għabla affarijiet issa mur kompli. All right, għammu.
Allura, jek ġew l-Arab, aħna kif mhux musulmani? Eh, xo bħadġi Sao Paolo. Diħna konna mhux lefa.

Rajda.
Ha, taf li l-ewwel nis Malta kienu sqallin għax sabbu xi għadda ta' dak iż-żmien. Vera?
Misqallija? U minn kemm ħadu ma jimsejek bitriflu ħadu.
Ġifieri b'xi mod ħlistha. Nafdalla kemm Ferdinand ta? Għax ħa ngħidlek problema għandu l-pajpe b'dak it-tifel. Il-ħin kollu jtelfu mix-xogħol. Il-ħin kollu ħanina dinja jistaqsih il-mistoqsijiet, jajjih l-raġel. U tfal mhux hekk xogħolhom jistaqsu l-mistoqsijiet, ċaffariet daw. Tkellimu.
Ir-raġel ta' ħafna tfal. Fade,

Għalli, waqaf. Suq, dik nofsa triq. Jiena, bir-rispett kollu, għan suq għaxet. Bir-rispett kollu joħtu kien jisa li dik kienet propja l-mara ta' ħajti. Dik immaġina, tant kont inħobba li konna l-primarja kollha f'daqqa. Prima. Eh, u jiena kont ħafna iktar bravu minna, kont immur ħażin biex nibqa' fl-istess klassi. Imma mbagħad is-sistema firditna fis-sekunda. Hemm hemm tinduna kemm hu intelliġenti, għax hu sekonda, sekondarja, sekonda jgħidilha. Ma insomma vera, ma nafx sar minnha, eh Mary? M'għandix idea, imma mnalla ma tix tidherha xi ġennella. Ej!
Ara, noqogħdu attenti kif nitkellmu. U tista' taqta' lil Kursità? Kif kif jew ħaġa ka itfa' fil-ġenb. Int barbie kif ħalli nitlgħek? Għax bejnietna. U għedtu illi ħankunu qed nibnulu x'imkien ieħor nġibulu l-permess. Għatlu, aħjar milli kieku konna tnamlu fil-bidu. U fejn għandek f'moħħok eżatt? U jixtieq x'imkien fil-ħoli. Jiena x'imkien easy għalli ma jkunx inkwiet. L-imdina? L-imdina.
L-imdina, mela, easy, l-imdina. L-imdina, tajja. Mela, mela l-imdina, ħajtuk permess biex it-talla kol. Għajdu, xekħajdu.
Derżewili, derżewili, ġibna permess fuq fil-fla.
Ara jiena mhux ħamorqod manzani biex inġib permessi, eh?
U jekk ħanġibu permess għas-sejtija xi attak ta' qalb il-loħti, irid ikun x'imkien legali, jew almenu jidher li hu legali, inkella trabil ħajkonna. U dat-torri x'għamil? Hmm, mistoqsija interessanti. It-torri x'għamil?
Sabiħux, Sabiħ, imma inti torri x'tabiħ. Dak jgħidulu status, irrid li meta n-nies jarawh jgħidu dak tal-pipe. Ejwa, il-boyfriend tal-mami għandu blokka flet u għek semmijom il-flet ta' Noel u l-għin kollu jiftaħar bijom. Ma fuq di, mux ħarqa li bili da? Ejja, forse għamlu nuttattilu tal-għalli bilak mommi.
Dan it-tifel, Għandu bżonn joħroġ minn ġo din id-dar. Għandu bżonn sfog.
M'hawn ħadd! M'hawn ħadd, allura kif qed tkellimni? M'hawn ħadd!
Però jekk tgħid il-password, jista' jkun li jkun hawn xi ħadd, fhimt? Il-password, eh, il-password. Hawn hi, rain or shine. Aqra sew bil-capital letters u l-underscores jgħoddu. Ukoll.
Mela, rain, or żgħira, shine kbira. Mhux tajba joqsok xi ħaġa. U ejja ma uħat jien hemm Mary. Trid tagħmel reset your password. Le, rrid nidħol.
Ara Mary, ġejt. Thank you talli ġejt, ta, mhux ħa jiddispjaċik żgur. Ġa ddispjaċieni propja, ma jridux jiftħuli. Għax għandna l-password, hi ħabba s-security. Rain kbira. Or żgħira, shine kbira u full stop.
Hello, Dorian. All right.
Kif aħna, di maħna ta' di Mary li kont semmejtilkom li ħabbiba kbira tal-luli u b'xi mod tidħol eżatt fil-pjan. Għala ma ftaħt.
Għax meċċ il-password tajjeb. Il-full stop mettiex. Kif qed tara jien tal-punt. Jew ejja nidfru. Din hemm Mary, it-tfajla li kont semmejtilkom. Ilha taf lil Willy minn mindu kienu żgħar, u naħseb bi ftit tentazzjoni naslu għall-pjan li għandna. Dieħla magħna?
X'sajż inti flok? Small. Hekk jidhru. Miss jekk tagħmilhom ta' żgħar wisq, jien għamilthom. Kemm ġew sbieħ! Jien mindu kelli t-tfal kibru, ma baqgħu ma niżlux. Mhux bħal tar-raġel. Pfu!
Taħannieh dawn l-irġiel mhux bħan-nisa għax xi ġmiel!
Insomma, in-nisa li qed tara hawn dawn huma l-ultras women. Olivia, Head of Security. Intu ngħid.
Petra, l-makeup artist.
Ħadd kard, kollok bżonn ċampillita. Jien Sister Eva, ngħix ħajja kwieta. Imara ma tqabbiżilix. Jien Tania, mudella. U jien Ursa, mara tad-dar. Ngħix fuq ir-relief, imma naħdem minn taħt. Insomma, xogħolna huwa li nwaqqfu dak li hu ħażin. Nipprotestaw fejn hemm bżonn. U ġieli anka bla bżonn. Imma jien fiex nidħol? Inti qaw għamilt imnieħrek? Le.
Imma hekk qisu magħmul. Jien naf min għamlu mnieħru.
Ifhem, ikollok bżonn tagħmlu. Tal-madre fih daqshekk! Jien ġieli jiġuni bih daqshekk u jkunu jriduni nċekkinulhom bil-makeup. Mela di possibbli? Inċekknu ma ta' xi raġel. Tant ħallieh dawn l-irġiel mhux bħan-nisa, xi ġmiel! Ba ifqu naqra, issa fqu naqra. Il-Prim Ministru tagħna, għalkemm hija mara. Taf li għandha l-extensions?
Hija korrotta. Extensions?
Għalkemm hija mara, hija korrotta. Issa aħna ħsibna li ħa jkollna Prim Ministru mara u l-korruzzjoni sa tonqos. Imma qarrgħanna bi kbir, anzi żdiedet. Allura naħsbu li jekk inneħħuha minn hemm, naslu għall-missjoni tagħna li npoġġu d-drittijiet tan-nisa tagħna l-ewwel.
Missjoni tajba għandkom kieku. Imma jien fiex nidħol? Heq jiena smajt li interessata toħroġ għall-elezzjoni issa li qiegħda lura Malta. Nitħajjar kieku, imma rrid nidra ftit is-sistema ta' Malta l-ewwel, għax ilni ftit nieqsa minn hawn. Bża' għax hemm mod faċli kif tasal għall-poter fi żmien qasir. Kif? Heq, ġġib lura l-Wili. Il-Wili? Il-Wili hu r-raġel tal-Prim Ministru.

Xem hemmhekk? Mhux torri tas-suldati? Eh, torri b'torri nibnu da, oh x'affarijiet daw. Dak it-torri bnaħ l-Ingliżi. Eh, għal daqshekk x'affarijiet daw. L-Ingliżi ma waqgħu li xi teatru, aħna waqgħu l-om da zikta torri, mhux vera fadi. Isma jista' jkun li għal darba għandu ftit raġune, eh? aħjar għaw mill-li fuq fil-fla. Għat-torri orrajt. U hemmhekk xejn m'hemm isu isu razzett. Ejja dak hemm waħda tagħmel eġ bejniet hemmhekk u issa mhux niskapriċċjava dik fader u ejja marru. Penny, u erba' ritratti ħana bagħtuhom il-pajp ħana narak jogħġbu x'hekk hux kollox orrajt. Ejja ejja ħamilhom. Hawn xi ġra l-Knisja? Mela spiċċat underground. Hmm, Ħad-dingli mhux ikraħta u tidher filfla faċċata wkoll l-istess ħin. Ara, Ernest. Hawn sur Kappillan, kemm inna ma nintaw. Ejwa, hija xejn kun imħabbatna bej l-arblu x'għamilna dak l-arblu sewwa. Bej xi logħba tal-Juventus, fil-fatt. Aqqas inqaddes ma bdejt. Kollox f'idejn Father Robert bdejt inħalli jiena. Ħa allura x'ġabek 'l hawn? Ara, Sur Kappillan. Stenna qabel kafè jew naqra minn l-irqiqa? Armat, Sur Kappillan, int.
Nara fejn inżommhom hawnhekk għax hekk inħallihom. Jekk inħa, żomm, żomm f'idejk. Jekk inħallihom fejn jidhru, irabbu s-saqajn. Dejki, il-moħba tiegħi, ngħidha, żomm daqsxejn. Ferra inti jew ferra jien? Ferra, ferra. Ferra jiena, mela. Tajjeb. La, erġa' Emmek. Cheers. Cheers. Mela, għajli. Għara sul kappillan. Mhm. Jien għandi problema. Ah. It-tifel, kemm meta ma jkunx mammu, qed jibqa' ħin kollu nkaħħal miegħi. Ah. U jiena jkolli x'nagħmelu.

Diki, diki.
Il-Youth Center, nibda nibgħatu l-Youth Center. Ma ħanejtek.
Ien nisten daqsxejn hemm daqsxejn ta' problema xi il-post. Il-post huwa daqsxejn żgħir u bħalissa qegħdin mimlijin u jiddispjaċini ma ma għaliex post imma ta' Fimtek. Ara, minn għada, minn għada inkeċċi neputijiet ta' Ġiljen u hekk inkunu nistgħu nagħmlu post għal Ferdinand tiegħek. Imma mbagħad hemm ħaġa oħra. Ħaqqas tridu jiġi Qisu ġo post hekk jidher abbandunat, lanqas. Għax iddeċidejna wkoll u għadna sewwa illi il-post għandu bżonn hekk dik it-tikħila, tibjida biex jieħu daqsxejn ħajja. Eh, u għedna wkoll qisu nhar ta' Sibt, qisu hemm bżonn qisu nagħmlulhom xi ħaġa dawk. U għedna nixtru projector u għedna forsi fil-każ nagħmlulhom air Condition erħilu, l-air condition erħilu, imma volja fis-sajf ikun hemm is-sħana, eh, misfel, eh? Tajjeb, ara, mela, minn għada tkun tista' ġġibu. Sewwa, aħna niltaqgħu l-erba' Kull insomma, kull jum imma l-laqat propja ikunu l-erba u l-ġimgħa. Ara jiena li li laqwa, li tini daqsxejn nifs. Eh, le, le, le, serraħ rasek għax ħajtik nifs kura vera ħajżvoga, mek ħajħu pjaċin. Ta' Ernest. Tajjeb.
Ħammur jimmela. Eh, bil-ħaqq, għax insejt ngħidlek, dawn normalment ħabba l-ispejjeż niġbru xi xi terti euro fis-sena bħala miżata. Imma fil-każ, ara, l-ewwel sena ħalliha on the house, on the house.

Dak it-torri? Mela, u għalli, illi dak it-torri jew xinu għaw ta' soldati, ġifiri mannix problemi għax soldati gvern ma gvern irranġaw, tajjeb? U għallura dik id-dar tiġi ta' din il-biħ il-ġbejniet? Diki, diki. Issa jena għandi diġa naqa depozit għalija kif najdilla li mit-telf diħħa taqbat u tbus li toħroż lura. Min jab mit-telf għalija di. Fejti fadem. Muf.

Kemm immur inġib xi ħaġa minn ġewwa l-portmoni u l-handbag. U rajta kif ġab il-maċingana, ma kemm ġrejt jien. Narrow escape jgħidu l da. Narrow escape xi tkun?
Narrow. Narrow irridu naraw se nagħmlu vera. Tawweġ int, għad ar-raħa qed issir. Ejja naraw kif ħa nsolvuha. Immorru nkellmu ftit il-pajp ukoll fuq dil-biċċa tax-xogħol x'taħseb.
Telquni hawn. Tidgħix, Father! Jien ma nidgħix, ħasra.
Vera ta' rajt ħajti tifflaxxjali.

Ili biex ngħidlek, dik x'karozza daħħalt kemm misa bieħa. Eh, dik ġiti ta' Waħda, t- timxi waħda.
Le, ġiti Gran Turismo, ġifieri tkun sport isa. Eh, U- U u- u kemm ġietek? Ħalli li isu 40. Ostja!
Sola fil-li su kapillan. U fimni, bis problem qas jismana mill-kannierja pres li Intom taħt il-knisja. Għandkom dik il-paga kollha l-kappillani. U le, aħna bħala paga ma nixxi ħafna, ma kultant jidħol xi bonus. Imxejtlu minn ħadd Ingli, eh, Father Robert? Imxejtlu għax ħadd ħallini warah. Zom, zom, zom. Iċ-ċirkustanzi, emerġenza, ħarġet għalina iċ-ċieħa bis-seter. Papa, papa, papa, ħallu kemm, u papa, papa. U santa, x'għamiltu allura? Naħlef l sur kappelan. Morna nipprovaw nakkwistaw il-proprjetà tagħha b'offerta ġeneruża. Ġeneruża.
Tbieħ. Binnax di għaw. Vanna għaw di. Ma nafx jisa ma nafx li jgħalaqa stramba di xieħa. Għanda nafx ta' ma nġbejniet u għanda center. U naf tuża, eh? Pam pam pam pam pam. Tajt li qalbi nafal minn qed tgħidu jiena. Għafa sur kappi. Ija jew.
Jekk vanna nista' ngħinkom.
U d-dad irid li bil-fors li minn dakinhar xi darbtejn jew iktar fil-ġimgħa Nibda ninżel sal-youth center. Jien minn naħa tiegħi ma kellix problema assaġġ. Il-post kien jogħġobni. Kien hemm in-nisa li huma importanti. B'iktar minn hekk, kelli ma' min ngħid kelma.
Ejja ninġabru, ejja hi, ejja, ejja, ejja, ejja. Tajjeb. Mela, nilqaw maħna li l-kull minadu l-ewel darba maħna, sa' importanti illi ma tmissux mal-ħajta xadna kif dor nihdawra grazzi għal benefattur tana li tana il-flus biex nkun nistaw nirranġawħ. Isma, hm? dak mhux it-tifel tal-pipe dak. Maybe, ojba, hu kollu kemm hu. U sabiex nibdew, biex nibdew, ħanejdilkom daqsxejn ta' ċajta ħelwa. Sewwa? Mela, x'qal Adam lill-leva meta nduna li kienu arwenin u bdew jitattew bil-weraq. Ejja, tafu? Eh?

Għax l-ewwel darba tgħid missieri bagħat imxi x'jeħles minni. Jien niġi hawn għax ommi dejjem xogħol għalhekk. U għall-ewwel darba f'ħajti ħassejtni li ltqajt ma' xi ħadd li qisu ħa nteress fija, xtaqet tkun tafni. Kellha kollox ħelu, xofftejha, Xara, xtaqt li dak in-nar ma jispiċċa qatt.
Wendy, ejja ħammurru. Bye.
Dak il-ħin qalbi ridet toħroġ, naħseb kont in love. U jekk qalbek kienet se toħroġ, żgur mhux daqs qalb Ernest. X'ħin se jkun jaf li bina huwa in love mat-tifla tal-kummissarju. Għadni nitħaq sissa. Isma', Taf għaliex il-ġobon tat-toqba huwa qaddis? Għaliex?
Għax holy għandu t-toqob. Tajba.